Рәхмәте вә мәрхәмәте безләргә чиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең дини-иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу галәйкүм, газиз милләт! Сөекле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу аләйһи вә сәлам боерды ки, Аллаһ хикмәте белән бер ишекне капласа, ул үзенең рәхмәте белән бик күп ишекләрне ачар. Менә без бүген Татарстан Җөмһүрияте Болгар шәһәрендә Ислам академиясеннән репортаж алып калачакбыз. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче, бөтен Болгарны үзенә гашыйк иткән Ислам академиясе хакында бүген фикер алышачакбыз. Халкыбызны олы йөрәкле, гүзәл әхлаклы, дарья күңелле булуы хакына хезмәт күрсәткән бөтен Болгарны үзенә гашыйк иткән Ислам академиясендә бүген дин исламны укыту стратегиясе һәм аның принциплары хакында халыкара конференция бара. Бу конференциядән сезнең игътибарыгызга галимнәребезнең һәм зыялыларыбыз белән фикер алышуны тәкъдим итәбез.

Россия Фәннәр академиясенең Уфадагы тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек мөдире, галим Марсель Нурулла улы Фаршатов. Марсель Нуруллович, галимнәребез болай диләр, Әгәр дә бер милләтне бер көнгә туплыйсың килсә, аны сыйга, ашка чакыр, диләр. Ә инде милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот, диләр. Ә инде милләтне мәңгегә туплыйсың килсә, аның иманын үстер, мәгарифен үстер, диләр. Менә бүген Болгар мәркәзебездә ислам мәгарифе хакында сүз бара, аның үсеш стратегиясе. Димәк, Ислам академиясе Болгар үзенең тормыш сәхнәсенә аяк баса. Сез бүген Башкортстаннан галим буларак монда чыгыш ясадыгыз. Сезнең фикерегез, нинди өметләр баглый Ислам академиясе һәм менә бүгенге халыкара конференция үзенең максатларына ничек ирешә? Фикер-шәрифләрегезне әйтсәгезче. Рәхмәт, Мөхәммәт хәзрәт. Без бүген Болгар ислам академиясендә эш алып барабыз. Бу академия 2015 елда ачылган иде, анысы хәтерегездәдер. Аның төп бурычы ислам әһел, ислам эшчеләре генә түгел, руханилар гына түгел, ислам галимнәре әзерләү. Бүгенге конференциянең төп темаларының берсе шушы ислам галимнәрен ничек әзерләү. Аңа нинди юллар бар, кем әзерләргә тиеш, алар кайда эшләргә тиешләр, шул турыда сүз бара. Бу чынлап та бик четерекле, катлаулы мәсьәлә, чөнки ислам белгече ул бик күп кырлы галим булырга тиеш. Аның чит телләрне дә аңа белү лазыйм, ислам динен дә бик төгәл, бик тирән белүе дә лазыйм. Һәм ул бүгенге вазгыятьне, бүгенге халык алдында, милләт алдында, ил алдында торган бурычларны да барысын да аңлап, шуларга шул мәсьәләләрне чишү юлын табырга тиеш кеше. Чөнки бүгенге көндә ул беркемнән дә яшерен түгел, ислам уку йортлары безнең Русиядә дә барлар. Безнең Уфабызда да алар бар, Казанда да бар һәм башка шәһәрләрдә дә. Һәм алар күбрәк мәчет эшчеләрен муллалар әзерләүгә юнәлтелгән. Болгар ислам академиясе, әйтүемчә, ул ислам белгечләрен әзерләргә тиешләр. Алар безнең милләтебезгә, безнең дин әһелләренә юл күрсәтергә тиешләр. Шул турыда бүген халыкара конференциядә сүз бара. Ул анда бик кызыклы гына фәһемле фикерләр әйтелделәр. Минем үземнең чыгышымда безнең элекке замандагы, кадим замандагы үзебезнең мәдрәсәләребездә ул мәсьәләләрнең ничек чишелгәне турында сүз бара. Аерым әйткәндә, Уфадагы Госмания мәдрәсәсендә ул мәсьәләләр ничек хәл ителгән. Ул хакта безнең клубыбызда берничә Бик матур мәгълүмат бар, кулъязма хәлендә калганнар алар. Аның беренчесе Риза Ризаэддин бин Фәхреддиннең автобиографиясе. Ул анда үзенең яшь вакытында ничек белем алуы турында яза һәм иске мәдрәсәләрнең яхшы һәм тискәре якларын ассызыклап үтә. Икенчесе безнең кулыбызда Госмания мәдрәсәсенең икенче мөдәррисе, директоры булган кеше Җиһангир Абызгилдинның Кулъязмасы, хатирәләре бар. Ул 1935 нче елда язылган, әзрәк кенә. Ул үзешеннән киткәч, соңрак, өстәнрәк карап язган мәгълүматлары бар. Һәм безнең кулыбызда Әхмәт Зәки Вәлидинең хатирәләре бар. Ул, билдәле буенча, 1915 нче елдан Госмания мәдрәсәсендә төрек, татар тарихын һәм төрек әдәбиятын укыткан кеше. Ул үзенең хатирәләрендә Госмания мәдрәсәсендә әзерәк тасвирлап үтеп китә. Тагын бер бик мөһим чыганак безнең кулыбызда Госмания мәдрәсәсенең 1917 елда төзелгән мөфассал программасы бар. Анда без күрәбез, ул вакыттагы шәкертләр нинди фәннәр укыган, нинди нинди рух алганнарын. Минемчә, иске мәдрәсәләрдә менә бүгенге көндәге күтәрелгән мәсьәләләргә дә берничә матур мисал, ул мәсьәләләрнең ничек хәл ителгәне күрсәтелә. Беренчедән, ул вакыттагы мәдрәсәләрдә, яңа мәдрәсәләрдә, Җәдит мәдрәсәләрендә Коръән һәм хадисләрне укырга зур урын бирелгән һәм шәкертләр аларны аңлап укырга тиеш булалар. Һәм чынлап та ул вакыттагы менә 20 нче гасырда укыган, башында укыган шәкертләр, алар аңлы рәвештә, аңлы шәхес булып үскәннәр. Күп вакытта безнең җәдит мәдрәсәләрне аларны Э, русча әйтсәк светский мәдрәсә дип э, дөньяви мәдрәсә э, кебек итеп күрсәтәләр әмма менә бер бик матур документ сакланган 1916 елда галия мәдрәсәсен 10 еллыгын бәйрәм иткән вакытта галия мәдрәсәсенең мөдире мөдәрис зиятдин камалига укытучылар кулъязма Коръән бүләк итәләр. Анда шундый сүзләр бар, Мөхтәрәм Зыя Камали әфәндегә безне Коръәннең дөрес рухын аңларга өйрәткән укытучыбызга дип язылган. Чөнки менә шул язудан күрәбез инде, җәдит мәдрәсәләрендә без әйтәбез аны русча итеп әйткәндә первоисточникларга таянып үз фикереңә әйтү, үз фикереңә чыгару тиеш булган һәм ул бүген дә шулай тиеш. Марсель Нуруллович, менә сезнең фикергә кушылып әйтәсе килә, безнең халкыбыз ислам дөньясында дан дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балаларыннан. Шөһрәтле галимнәребез Мөхәммәд Разый, Морат, Шиһабетдин Мәрҗаниләр, Әлбәттә, Риза Фәхретдин һәм бик күп ислам галимнәрен җитештергән үткән гасырларда ук безнең халкыбыз. Менә шушы Ислам Болгар академиясе, әлбәттә, ул галимнәр җитештерәчәк. Анда менә безнең милли компонент, бөек галимнәребез дә аларда өйрәнеләчәк. Мәсәлән, Мөхәммәд Морад Разиның Мәктүбәт китабы, ул бит инде ислам дөньясында Иң гайрәтле, иң зур китапларның берсе. Һәм безнең галимнәр, менә шушында җитешкән галимнәр, шул милли компонент белән ары өйрәнәчәкләрме, яки гарәп теле нигезендә генә монда укулар булачакмы, сез моны ничек күрәсез? Бу соравыгыз бик урынлы. Чынлап та, безнең милләтебез ул китаплы, мәдәниятле, дәүләтле милләт һәм, чынлап та, үткән гасырларда безнең Халкыбыз бик бөек, мәшһүр галимнәр биргән һәм унтугызынчы гасырның икенче яртысында, егерменче гасыр башында безнең татар мөселман дөньясы, Русиядәге мөселман дөньясы башка мөселман халыкларга йолдыз кебек юл күрсәтү дәрәҗәсенә ирешкән. Сез әйтеп киткән шәхесләрне мотлак өйрәнергә тиешбез һәм бу Булгар академиясенең җитәкчеләре, шәхсән ректор Рафик Мухаммедшевич ул мәсьәләләрне бүген дә күтәрде һәм монда академиядә белүебезчә татар теле һәм татар тарихы кафедрасы оештырылган. Шуңа күрә ул мәсьәләгә, ул белемнәргә дә аерым урын бирелер дигән өметебез бар һәм ул бик тә кирәк нәрсә ки. Әлбәттә, ислам дине нигезләре, тарихы, ул, әлбәттә, гарәп телендә, бу аерым бер фазыйләт һәм шулай дәвам итәчәк тә, итсен дә. Ә шулай да һәр дәүләтләр, һәр халыклар аны, исламны, үз теленә тәрҗемә иткәннәр, бу аңардан башка мөмкин дә түгел. мына Шиһабетдин Мәрҗани да һәм Мурат Разилар да безнең туфраклардан, шушы җирләрдән, Идел буйларыннан гарәбстаннарга барып чыгып, фарсы, гарәп телләрен өйрәнеп, э, фарсыдан гарәп теленә тәрҗемә иткәннәр. Күрәсезме, нинди югары мәдәниятләргә ирешкәннәр. Менә бүген күп кенә ислам әдәбияты русчага тәрҗемә ителә. Димәк, олуг Ватаныбыз Русия мөселманнарының өстенә бер болыт, рус телле ислам килә. Ә туган телле ислам ниндидер күләгә дә кала. Моны Шиһабетдин Мәрҗани әле үзе әйткән. Сез тәрҗемә иткәнсез бу телдән теге телгә. Һәм Фараби да бит Грециягә барып, грек теленнән гарәп теленә, фарсы теленә тәрҗемә иткән. Менә мин инде галимнәребезнең тарихларын, хезмәтләрен күздән кичерәм дә, әлбәттә, бер китапны, ислам китабын гарәпчәдән татарчага тәрҗемә итәр өчен, теге русча итеп әйткәндә, мало быть золотым арабистом, надо быть еще и ядреным татаристом. Шулай бит. Менә галимнәребез туган телне дә, үз тарихыбызны, үзебезнең мирасыбызны белмәсәләр, әйтегез әле, тулы дәрәҗәдә хезмәт итәләчәкләрме халыкка, милләтне күтәрә алачаклармы? Менә шул мәсьәләне сез ничек күрәсез? Әйтәләр бит, менә милләтне аякта тоткан көч э, дин диләр. Ә дин бит ул туган тел не дә саклый, милләтне дә саклый. Менә шушы нечкә кылларын сез ничек чирттерәсез? Мөхәммәт хәзрәт, сез һәрвакыттагыча бик мөһим мәсьәләләрне күтәрәсез. Сез күтәреп чыккан мәсьәлә үзебезнең татар телендә язып, үзебезнең татар телендә сөйләп, мәчетләрдә татар теле гөрләп торса, ул, әлбиттә, шулай булырга тиеш тә. Әмма ул бик авыр, четерекле мәсьәлә, чөнки безнең, әгәр без мәчетләребездә татар теле гөрләп торсын дисәк, ул безнең семьяларыбызда, гаиләләребездә, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында ук гөрләп торырга тиеш. Ул Татар теле бөтен җирдә радиодан, телевидениедән яңгырап торырга тиеш. Ул вакытта гына безнең телебез дәүләт теле булачак. Дәүләт телендә кәгазьдә гына түгел, ул тормышта да шулай булырга булачак. Әмма аның өчен күп көч салырга кирәк. Шәхсән һәр галим, һәр дин әһеле мәэмүрләр, чиновниклар алар да ул мәсьәлә буенча төпле итеп планлаштырып эш алып барырга тиешләр. Әгәр инде без үз илебездә, үз мәмләкәтебездә рәхәтләнеп яшәп, куанып яшәргә дип уйласак. Минем фикерем шулай. Менә мин зур гына зыялыларыбыз, хәтта хөкүмәт җитәкчеләребездән дә ишеткәнем бар, телне инде хәзер мәчетләрдә сакларга кирәк, диләр. Менә карагыз әле, минем монда шөбһәм бар, шик бар. Ничек инде ул туган телне, татар телен хәзер мәчетләрдә генә саклау мөмкин? Ә миллиардлаган сум көч, акчалар шул мәгариф учреждениеләрен тоту өчен, укыту өчен түгелә, ә мәчетләргә бит бернинди дә түгелми акча, һәм хәтта дин әһелләре дә бер тин дә хезмәт хакы да алмый. Ничек инде хәзер шул э, аерылган теге үги бала э, үги бала кебек каралган мәчетләрдә дин әһелләре генә телне сакларга калгач бу бит беләсезме бөтенләй шерегәнбезме бөтенләй кемгә әйләнгәнбез соң без бу җәмгыять Әй, ул зур проблема. Мин дә сезнең белән килешәм, хәзрәт. Мин дә әйтеп үттем, ул дәүләт дәүләт кимәлендә хәл ителергә тиеш. Ул мәктәптә хәл ителергә тиеш, ул гаиләдә һәм һәр кеше үзе дә шәхсән бу мәсьәләне чишүгә өлеш кертергә тиештер дип уйлыйм мин аны. Безнең безгә, Аллага шөкер, татарча укырга насыйп булды. Татарча гәзитләр, татарча китаплар укырга насыйп булды, рәхәтләнеп, безгә, без бәхетле кеше дип саныйм. Хәзерге яшьләргә ул яктан авыррак, чөнки рус теле, икенче яктан инглиз теле һөҗүм итә дип тә әйтергә була. Әмма ул мәсьәләне, минемчә, чишергә була. Һәр мәктәптә ул дөнья күмәлендә чишелгән мәсьәләләр, Швейцариядә, Люксембургта һәм башка илләрдә балалар беренче Класстан ук өчәр, дүртәр, бишәр тел укып үсәләр. Берничә тел белеп үсәләр. Минемчә дә, һәрбер тел, белгән тел, ул кешене баета, киметми, ул аның алдында бөтенләй башка горизонтлар ачыла. Без дә менә шул гади генә нәрсәне аңласак, Аны яшьтән үк ул мәсьәләне балаларга ачырга була. Минем кулымнан килсә, мәсәлән, мин яшьтән үк балаларга гарәп телендә укытыр идем, үзебезчә, төрек телендә укытыр идем. Алар бит һәрберсе үзе бер диңгез, үзе бер океан. Марсель Нуруллович, инде шушы тел мәсьәләсендә бераз тагын фикерләшик. Менә безнең Башкортстанда Бүгенге көндә Мәдәният министрлыгыннан Мәгариф министрлыгында туган телебездә хат яз, яза беләләрме, языша алалармы? Сез шуңа ышанасызмы? Мин шәхсән мәдәният министры белән хат язышырга туры килмәде, әмма мин башка дәүләт оешмаларында Башкорт дәүләт академиясендә эшләгән вакытта очрашырга туры килде. Анда бик акыллы, бик белдек, белгән, булдыклы егетләр, кызлар эшлиләр. Алар татар телен дә беләләр, башкорт телен дә беләләр. Ул егетләргә юл ачырга гына кирәк. Шуңа күрә безнең башкорт милләте дә, татар милләтендә дә безнең сәләтле яшьләребез алар туп-тулы, аларга юл ачсак, Мин уйлыйм, мәдәният министры да үзебезнең милли мәдәният министры булачак, башка министрлар да. Аңа теләк кенә кирәк. Ләкин мин дә аз-маз гына алар белән аралашу тәҗрибәм бар. Анда бер мөнәсәбәт, аралашу хатлары да берсе дә башкорт телендә, туган телебездә түгел. Барысы да абсолют дәрәҗәдә. Әмма канун буенча ике телдә, башкорт теле дә, рус теле дә алар гамәлдә булырга тиешләр. Әгәр без моны күп итеп сөйлибез, без правовой, хокуклы хөкүмәт, ил төзибез дип сөйләсәк, ул менә һәрбер эштә ул булырга тиеш. Канун буенча башкорт теле Ил теле, хөкүмәт теле икән, ул телдә дә язу алып барырга тиеш. Мөнәсәбәтебезне, сөйләшүләребезне тәмамлап шуны әйтәсем дә килә. Моннан 500 ел элек яшәгән зур тарихчы галим Ибн Халдун үзенең мөкаддимәсендә язган. Әгәр дә бер олы милләтләр кече милләтләрне кысалар икән, аларның яшәү рәвешенә, телләренә, мөстәкыйльлекләренә җайсызлыклар китерәләр икән, бу зур милләтләрнең үзләренең үлеменең һәм таркалуының хәбәредер, дигән. Сез бу бөек галимнең фикерләренә ничек карыйсыз? Ибн Халдунның әйткән сүзләре, аның уйлаган уйларының күбесе бөтен дөнья милли хазинасына кергән. Бу фикере дә аның бик кызыклы һәм бик төпле фикер. Ул тарих чынлап та күрсәтә, бөек милләтләр, шундый милләтләр, алар башка милләтләргә зур игътибар белән карыйлар. Аларны үстерергә тырышалар. Рус милләтендә дә ул сыйфатлар бар, аны без тарихтан күреп беләбез. Төрле вакытлар булган безнең илебезнең тарихында хөкүмәт башында да төрле кешеләр торганнар, Русия хөкүмәтенең башында, Русия хөкүмәтенең төбәкләрендә башында да бик төрле кешеләр торганнар. Аларның кайсыберләре прогрессив диябез бит инде караш татырганнар, алар башка милләтләргә зур игътибар белән, зур ихтирам белән караганнар. Әмма шундый дәверләр дә булган, алар вак милләт дибез бит инде, вак милләтләргә бик өстән карап, аларны юк итү, аларның телләрен бетерү турында аккультурация дибез бит инде, христианизация, русификация, ул юнәлешләр дә Булган, әмма тарихыбыз күрсәтә, һәрвакытта да Русия башында да соңыннан бөек кешеләр, бөек фикерле кешеләр килеп, илебезне башка юлга, бөтен башка цивилизацияле кавемнәр юлына күчергәннәр. Минем дә ул өметем бар һәм шулай булыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, бүген каршыгызда Русия Фәннәр академиясенең Уфадагы тел, тарих һәм әдәбият институты бүлек мөдире, галим Марсель Нурулла улы Фаршатов булды. Шәһри Болгар, күңелем солтаны. Җиләс җилләреңдә әнкәмнең догасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нечкә, каләм-каләм манаралар. Хөрмәтле тамашачылар! Бүгенге Болгар шәһәреннән булган репортаж инде азагына якынлашты. Сезләргә бәхет, бары тик бәхет теләп, догалар кылмактабыз.